na where um, miss a for dis matter give miss b who dey do house help for her parents family friend house give am uniform and socks go house because the one wey she dey wear don scatter the kind beating wey they don give this girl hmm. say she na the money she dey thief to go buy socks na the money she dey thief to go buy uh, new uniform when she get am because of that incident they no too dey come give her food for house because they say she dey thief she belle food that na why she dey get time to thief and this girl miss a once again said okay you know what anytime we close from school me and you go first quickly go my house you go go chop before you go dey go house first week of school they no see this girl ah wetin dey happen now na so me say gather one or two or three people from their class say make we go look for this girl to go meet the the the guardian say wait this girl the text i ask some people around say abeg miss b o uh, we dey the same school o oh. we never see am for some time hope not dey say ah tell her make she go fetch water outside and tap dey run inside house o oh. say make she go for well go fetch water come inside house she no too dey used to well or maybe accident happen as usual when she dey try to organize to remove am na him the wife of the man wey she dey stay with see am carry plank begin chase am plank plank plank plank i will kill you today you go hear well today as the girl dey run the girl fall down kpa as she fall down the fall was so bad as she fall down still this woman still dey beat am as the girl pass her dey rush am go hospital after like one week the girl wake up they come find out say she get spinal cord injury why is it that some people no want make some people just progress in life wetin wicked people dey gain when they dey do wickedness. we be eighty nine point nine yanga fm. Ladies and gentlemen, boys and girls, friends and well wishers of all ages, still 89.9 Yanga FM station Wisabi, and we still did the segment where we they call experience. And if you just they join us, time check is now 27 minutes after 6am and the place where we carry the matter reach like i talk in case you just dey join us na where um, miss a for this matter give miss b who dey do house help for her parents family friend house give am uniform and socks go house because the one wey she dey wear don scatter by the time wey she go see am again the kind beating wey they don give this girl hmm. say she na the money she dey thief to go buy socks na the money she dey thief to go buy uh, new uniform where she get am when the last time wey their own children sef buy uniform this girl don dey thief wa wa wa beat am to confess wetin she no know and the one wey she know she survive am this girl felt bad say so she dey try help person see wetin people still dey do to this person no problem at least they don leave you small abi say they don leave am but they say make she no wear the uniform and the socks dey seize am so can you imagine okay no problem now so after some time because of that incident they no too dey come give her food for house because they say she dey thief she belle food that na why she dey get time to thief and this girl miss a once again said okay you know what anytime we close from school me and you go first quickly go my house you go go chop before you go dey go house so that you go dey okay ah no problem now beg beg i get no choice now so once they close from school miss a says if miss b come to the house come chop the way wey she go chop the food eh and after she chop the food eh she go clean her mouth sote sote sote she go put hand for ground take sand rub her face so that when she reach house she no go even think say she don chop before they go say she don go thief dem money again to take dey dey go buy food for for outside so they were like that for some time before this uh, semester finished everybody went on break after they went on break they came back to school this time they are now in maybe primary five or primary six or something after they came back from break miss said said first day of school you no see this girl second day of school they no see this girl first week of school dem no see this girl ah wetin dey happen now na so me say gather one or two or three people from their class say make we go look for this girl anyhow anyhow anyhow wey e take be she no she no be that kind person she go come school sha ladies and gentlemen by the way a quick reminder this na true life story of somebody's journey in life dey go find this girl house o kwekwekwekwekwe dey reach the compound as dey reach the compound dem no born dem to go meet the the the guardian say wey this girl dey take style ask for people around say abeg miss b o uh, we dey the same school o we never see am for some time hope not dey say ah hmm if you know wetin happen to the girl you know wetin happen to the girl ah wetin happen to the girl now they say one day oh, during their break the wife of the man wey she dey stay with true life story sadly enough tell her make she go fetch water outside and tap dey run inside house o. Oh. tap dey run say make she go for well go fetch water come inside house person wey be say normal normal na tap she dey use she no too dey used to well or maybe accident happen as usual that thing wey dey take draw water inside well hmm. as she dey try to draw water the eh, what you call am uh -huh, that thing the thing fall inside the well eh. as e fall inside the well when she dey try to organize to remove am na him the wife of the man wey she dey stay with see am carry plank begin chase am crack crack crack crack crack i will kill you today you go hear well today as the girl dey run the girl fall down kpa as she fall down the fall was so bad as she fall down still this woman still dey beat am na compound person dey tell them this one o say before they know wetin dey happen the girl pass out as the girl pass out they rush am go hospital after like one week the girl wake up they come find out say she get spinal cord injury see as they dey speak right now they don package the girl go back to their mama house say the girl she dey play too much na im she fall na im she break her back say say they no fit they no fit keep her again This person said, since that time, till, she, till, till, till this person grew up, say she dey always ask one question. And this same question we go we go ask una today on top 89.9 Yanga FM station wey sabi on top the award-winning waiting day with Punky, Awolo, Ejiro and myself. One simple question. Waiting wicked people they gain when did they do wickedness? How wicked person dey feel when the wicked person? Wetin go make person wicked sote sote sote e go see another human being as a uh, as a lapo uh, from the trenches? Why is it that some people no want make some people just progress in life? The main question wey go help us answer beg. We go go for break now, we go come back. Wetin wicked people dey gain when they dey do wickedness? And then again, why is it that all these rich people they dey always like to go meet their family wey no too rich carry one pikin there come turn am to house help for their house dey treat am like worse pass the dog wey dey get for house another person send another thing since yesterday my people we don dey see orishirishi revelations we go share some with una but the one wey we wan first take start today na simple question again on 090 4821 3013 some people say na stupid question o but think about am abeg so ladies and gentlemen friends and well wishers of all ages uh, we say make una put mouth for this matter on whatsapp 090 4821 mm. 3013. That's WhatsApp. On top, I beg, you don't get house help for your house before? You don't you don't you don't you don't live for environment where we say they bring person to come live with you now. So that the person they go try help them to help you. And somebody wrote something I want to share with everybody. Uh, still on this matter because this matter heavy since yesterday. The person talk say if you get house help

na me go kill in the kitchen do everything but at, at the end of the day until the day my mother say no na my pikin be that far he say no no be your pikin because why na only him dey do the whole job you see this matter eh, eh. e go enter some level wey be say eh, people no go too like this money but the truth is always the truth yeah. why is it that when you say you want to help somebody mm. oh make i carry am go make i go train am you turn am into an animal and guess what guess what eh. you see that thing wey you dey wey you dey do to that pikin eh somebody go do your eh, own apart from that mm. you see you see that way you dey do that pikin they say person wey dey pursue bird pikin e mm. dey teach am how to fly higher exactly that thing wey you dey teach wey you dey teach say you dey wicked that pikin you dey build am up for the future exactly the only problem is when you begin to get violent with that pikin mm-hmm. but the truth na say if you dey treat person pikin badly wey you carry come take care of your own children you no fit say dem go do am to your pikin. no dem no eh, dey they no dey they no dey they no dey get option they no dey get option they no dey get option. you see if you if you check our this thing eh. Mm. na very na two lines. okay but these two lines dey dey very dey very slim. Mm. you no fit draw the line. Mm. sometimes

everybody needs correction but when it is a habit mm. when it is a so character that, that, that dey go so you na dey go church no. the same make the pikin sit down for house una carry dress na pikin carry go church or mosque uh, or ah, whatever no, no. they dey chop food you say make you that girl go chop for kitchen for lie, ground lie, lie, lie. your own pikin dey sleep you tell that one make you wake up for 6am go dey wash your children cloth oski to be honest wickedness to be honest with you mm. you know say that that na why e good make we dey look am well mm. because sometimes sef you no go even know the one be wickedness and i don be like say na out of frustration of wetin that pikin or that person wey bring come your house don dey do you between instilling discipline and maltreatment that's why that's why i talk am say maltreatment na maltreatment see see eh when you don carry person put for house mm. e dey come with a lot of things eh, eh, yes. sometimes you oh, get yeah. good intentions but, but the frustration eh. dem return the pikin now. i dey come what about if they no see i don see person be say carry im own im own relative im eh. own blood come house but im own blood come house come dey claim right like

wey be like na load e be. wey be and go back no be very simple thing. no no if you go carry the one wey pass you know say if you talk to your pikin sit down your pikin go sit down you talk to because the accept now no be from small you for carry am yeah. you don get some level of training before the wey be and come give you so if you carry am say okay you dey try imbibe the cultures wey you imbibe for your pikin enter and e no dey correspond the flash don corrupt you wey be and go back

Na na we dey deal with human beings here and we we wey be human beings eh, we get different different characteristics. Of course, that one dey. Colleague sef. Yeah? Yes. You say? Compound people. Oh! Uh-huh. You don't go. Church members. Aya! Mocks members, the same mocks people. Senator, up your mic. So so up we get we get different different attitude, yep. different different characteristics. no be even the highest office almost the na almost the highest office our eh, for for our government now we still dey get uh, uh, some this one dey this side this one say that one so what i'm trying to say in essence na individual differences yep. but then like una talk mm. before you go keep person pikin mm. and you don start say that dey provoke you reach like that e better say you send am go back he to where you come from yeah i think i think awola is right on that one but when we come back we we'll talk